Reit, hello guys, what is happening and shwt mae bedde? Croeso nôl i Pop Tea, lle heddi dwi am roi i chi fideo arall ar y cwpan y byd. Yn anffodus, mae Cymru di methu dod allan o'r group stage yn cwpan y byd a dyn ni allan. Pam? Ond paid â phoeni oherwydd y ffaith bod ni fel Gymru 'di cyrraedd Cwpan y Byd yn y lle gyntaf yn anhygoel ac i fi mae hynny'n werth ei ddathlu. A rhywbeth arall sy'n werth ei ddathlu yw fod Cwpan y Byd dal yn mynd ymlaen! Yes! A beth mae Popty wedi neud ar gyfer y fideo yma i ddathlu hyn yw hala draw llwyth o bwydydd o o gwmpas y byd I fi am ai glynydd er mwyn i fi drio. Ac o nhw! Wyth bwyd o wyth gwlad gwahanol sydd mewn Cwpan y Byd. Ac gan fod Cwpan y Byd yn y quarter finals ar hyn o bryd, dyn ni am cael quarter finals Cwpan y Byd ein hunan ni. So, mae gyda ni Gymru, wrth gwrs, America, Gwlad Belg, yr Almaen, Japan, Sbaen, Awstralia ac Swistir. Felly, sut mae fe'n gweithio? Pigo pwy fydd yn mynd yn erbyn pwy yn y quarter finals, un yn colli, un yn mynd trwy i rownd nesa, tan bod ni'n dod at y final fawr i weld pa fwyd yw'r gore. Pwy sy'n mynd i chwarae pwy? USA yn erbyn Awstralia. Gwlad Belg yn erbyn Japan. Swisder yn erbyn yr Almaen. Wfft! Ac yn chwarae mewn rownd un, mae gyda ni Sbaen a Gymru! Gymru! Gymru! Felly, yn cynrychioli Sbaen, mae gyda ni amrywiaeth o cured meat ac ar yr ochr arall, ni gyd yn gwybod sut mae hwn yn blasu, picer ar y mân, Welsh cakes o Gymru! Welsh cakes! Mmm, mmm, mmm, mmm, mmm. Bach o'r un parma ham yn gynta. Mmm. Guys, mae hwn yn really, really, really anodd. Um, Dwi'n really licio hwn. Mmm, ti'n mo? Nawr, mae calon fi'n gweud Cymru am resymau amlwg. Ond fi'n meddwl mae'r enillydd fan hyn, a fi'n casau wneud hyn, bain gyda'r selected cua Spanish meat. Mae hwn yn rili dda hefyd, ond dwi e ddim yn ffres. Os oedd e'n ffres, ta-ra. Reit, off a ti. Sbaen sydd yn mynd â hi. Amser am yr ail rownd, ac yn y rownd yma, mae USA ac gyrraedd maen Australia. So fan hyn mae gyda ni Pop-Tarts. Ac fan hyn mae gyda ni Vegemite. Mae fe bach fel Marmite. Be da ni'n gael yma yn Prydain? Ooh. Oh, mae'n hallt. oh, no.

No, no. Easy win i'r USA. Uh, Australia, get out of here, mate. You're gone. Gwlad Belg yn erbyn Japan, a dyma nhw. Ah! Ah! Codi ofyn arna i. So fan hyn, mae gyda ni'r classic Belgian waffle. Mae fe'n edrych yn amazing. A draw fan hyn, mae gyda ni rhywbeth, mae'n dweud Made in Japan. Ti'n gwybod beth yw e? Man! Edrych. Edrych ar y shine. Ugh! O, mae'n dweud, cut into your perfect size and enjoy with a Japanese tea, coffee or black tea. Rani. Mae well gyda fi chocolate digestives na hwn gyda te, right? Wel, fi'n credu fi'n gwybod yr enillydd yn barod. Yes! Mae Gwlad Belg a mynd â hyn yn hawdd! OK, ac ar gyfer y quarter final olaf, Mae gyda ni'r German sausage o'r Almaen, wrth gwrs, ac mewn fan hyn, cheese fondue. Ooh. Ooh. Mae'n arogli bach yn... Cheesy. Sausage fan hyn. Mae'n arogli neis. Nice. Oh. Mae'r texture yn really like rubbery. Digon flasus, ond jyst mae'r ma texture bach yn odd. Oce, okay, mae'r caws ar y bara. Mae'n disgusting! Ohh! Ok, fi'n c- fi'n eitha sicr fi'n gwbod pwy sy'n mynd i ennill hwn. Almaen, ma'r Almaen trwyodd, ma' hwn yn mynd allan o'r ffenest. Watsiwch allan dau! Ok, ymlan i'r semi-finals. Mae hwn actually yn lot anoddach na be o'n i'n meddwl. Fi wedi twymo i'r selsig fach ma, ond mae hwn jyst yn, yn brenin o'r gwlad cold meats. Sbaen sydd trwyodd i'r ffeinal. Ac wedyn mae gyda ni'r ail semi-final gyda Gwlad Belg yn erbyn y UDA. Mae hwn jyst yn esgus i fi bwyta fwy. Dwi rili ddim yn siŵr, mae angen i fi bita fe eto. I just blasu hon unwaith to, sa'n cweit yn siŵr. Dwi angen pidio un, a dwi'n mynd am Gwlad Belg. Codw! Mlaen i'r ffeinal. So, dyma ni yn y ffeinal gyda Sbaen a'r Gwlad Belg. Um, Sdim rili angen i fi bwyta nhw eto, ond uh, fe ddim yn dweud na i fwy o bwyd. Ie, yeah. smod wedi newid o'r siwr etha. Good thing, good thing. Yn gyffredinol, dwi yn mwynhau dessert a pwdin, ond dwi yn boi starter, boi sefri. Felly, gan ystyried hyn i gyd, yw'r enillydd yw Gwla Sbaen! Gotcha! Sbaen sydd yn mynd a hi gyda'r cured meat ma, ma nhw'n really nice a i fod yn onest dwi yn just yn caru bita nhw, lle bita nhw trwy'r dydd os oedd yn iach i chi. Ond oedd hwn yn hyfryd hip. Ond oedd hwn yn hyfryd hefyd. Ond 'na ni am heddi, cofiwch chi danysgrifio i Popty, rho thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r gloch am y notifications. Ond na i weld chi gyd yn y fideo nesaf, ond tan hynny, ta-ta! Bye!